Planeta Ýer. Tutuş adamzat howp astyndadyr. Adamlaryň köpüsi howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly aladaly tendensiýalara ýeterlik üns bermeýärler. Emma barha artýan mesele indi ünsden düşüp bilmez. Ejem hem aýal doganym öldi. Ol maňa iň ýakyn adamdy. Men dokuz aýlap göterdim, ulaltdym, ine, bu boldy. Goňşularyň, dostlaryň we ýakynlaryň jesetini tapdyk. Muny söz bilen suratlandyryp bilemok. Armageddona ýakynlaşýarys, emma bu maglumatlary bizden gizleýärler. Şaýatlaryň wideolary tordan aýrylýar. Munuň eýýäm bolup geçendigi we geçjekdigi barada pikir bar. Ýöne ýok, bu hiç wagt bolmandy. Bir müň dokuz ýüz togsan sekizinji ýylda alymlar planetamyzyň özeninde ýiti böküşi hasaba aldylar. Planeta adatdan daşary giňelip başlady. Planetamyz ýokarky ýaly ýiti aýlanýar we her gezek güýçlenýär. Hakyky ýadro howpy özenidir. Planetamyzyň özeni we ýadro durnuksyzlygyny görkezýär. Ýeriň magnit meýdanyndaky üýtgeşmeleriň görkezijisi bolup, siziň üçin garaşylmadyk başga bir zat bar. Bular adaty däl auralar. Anomal aurora. Ýagtylyk sütünlerine haýran galýarys we şeýle gözellik diýýäris. Ýetip gelýän ölüm hakda näme owadan bolup biler? Betbagtçylyklaryň dinamasyna serediň. Bu diagrammalar garaşyk zadymyz däl bu başlangyç. Her ýyl ýüzlerçe esse betbagtçylyklar bolar. Adamzat üçin bu diňe bir howa şertleriniň köpelmeginiň grafigi däl, ölüm jezasydyr. Betbagtçylyklaryň şeýle köpelmegi bilen indi ýaşamak mümkin bolmaz. Klimatiki wagtda howanyň betbagtçylyklarynyň adaty durmuşymyzy ýok etjekdigini göz öňüne getirmek gorkunç. Emma ýakyn geljekde hiç zat etmesek, betbagtçylyklar merkezi tutuş planetany gurşap alýança öser. we häzirki wagtda Ýeriň Marsyň ykbalyny gaýtalamagyna sebäp bolup biljek global betbagtçylygynyň basagasynda, bularyň esassyz jümleler däldigini belläsim gelýär. Bu hakykat. Çözgüt bar. Bu diňe bir janymyzy halas etmek bilen çäklenmän, häzirki wagtda planetamyzy sarsdyrýan, krizisleri ýeňip geçmäge mümkinçilik berer. Bu biziň pursatymyz. Bütin adamzat üçin çynlakaý howp abanýan bolsa, syýasatçylaryň, alymlaryň we halas edijileriň biziň aladamyz boljakdygyna ynanmak isleýäris. Sirenalar ýokdy. Gaplanmaga wagt ýokdy. Näme üçin sirenalar çykmady? Biz samsyk däl. Sirenleri eşiden bolsak, daşaryk çykardyk. Hökümetiň we patyşamyzyň bize kömek etmegini isleýäris. Öýlerimizden gaçmaga mejbur bolduk. Hemme zady ýitirdik. Hiç kim hiç zat bilenok. Soň ýolbaşçylarymyzyň täzeliklere gitýärler we metbugat konferensiýalaryny ofisleriniň howpsuzlygyndan kostýum we galstukda geçýärler. Olaryň zyýan görenlere nähili kömek berýändigini barada gürrüň berýär. Biz olary bu ýerde görmedik. Häzirki wagtda tiz kömek tizligi Maulaý Ybraýym obasynyň merkezine ýetmedi. Adamlar öldi, köp adam ýaralandy. Onuň öňündäki adamyň bedeni iki bölünen. Ony galdyrmaly. Näme etmelisiň? Alyp ýetirmeli. Biz çykdyk, ýöne köp adam edip bilmedi. Adalat talap etýärin. Munuň üçin kimiň günäkärdigini bilmek isleýärin. Ýa Reb, olary görüp biljekdigime umyt et. Munuň üçin kim jogapkär? Bu kimiň jogapkärçiligi? Kimden sorap bileris? Munuň üçin kim jogapkär?

Syýasatçylara we alymlara habar beriş serişdelerine we halas edijilere bil baglaýarys. Ýöne bize hödürleýän zatlarynyň hemmesi howanyň üýtgemegine uýgunlaşmak, ondan gorkmazlyk, köp salgyt tölemek, ýeri ak reňklemek, buzlary ýorgan bilen örtmek, pingwinleri halas etmek we ary ilaty we adam sanyny azaltmak. Bu manysyz. Howp kosmosdan gelende uglerody tutmagy dowam etdirmek akmaklykdyr. Meseläni çözmek jogapkärçiligini umumy düşünjesi bolmadyk we Hakykaty inkär etýänlere berip bileris. Bu agyr ýagdaýda ýeke-täk umyt adamyň sagdyn pikiri. Bu maglumatlar henizem bar bolanlara ýüzlenýär. Indi planetadaky ýaşaýşy gorap saklamaga üns bermelidiris. Hemme zat göz öňüne getirişimizden has çynlakaý. Alymlar otuz ýyl bäri iň erbet betbagtçylygyň öňüni almagyň ýoluny görkezýärler. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň ikinji dekabrynda bütin hakykat bütin dünýäniň öňünde göni ýaýlymda yglan ediler. Planetamyzy näme öldürýän we ony nädip saklamaly? Onlaýn forumda global krizis Jogapkärçilik. Diňe on müňlerçe adam bu maglumatlar bilen tanşyp, ony ulansa, adamzadyň mümkinçiligi bolmaz. Millionlarça, iň bolmanda belli bir mümkinçilik bolsa, sekiz milliard bolsa, onda bir mümkinçilik bar, diňe bir pursat, ýöne bu hakyky. Köpler problemalary görmezlik üçin gözüni ýummagy aňsatlaşdyrýarlar. Bu aňsat, emma durmuşymyzyň howp astyndadygyny düşünmek üçin bir pursat bolmakdyr. Özüňizi we size gaty eziz bolan ähli zady halas etmek üçin mümkinçilik. Bir zat etmek kararyna gelýärsiňizmi? Ýa-da hemme zady bolşy ýaly terk etmegi makul bilýärsiňizmi? Diňe maşgalaňyzyň halas bolmagy? Emma adamzadyň ýok edilmeginden diňe bir ädimiň bardygyna düşünmeli. Göni efir, iki müň ýigrimi üçünji ýylyň ikinji dekabry. Global krizis jogapkärçilik. Bu gezek hemme zat başgaça bolar. Ähli platformalarda we döredijilik jemgyýeti toçka komda tomaşa ediň. Forumy Rambledaky döredijilik jemgyýeti kanallarynda sensurasyz görüp bilersiňiz.